athiedho ji mang'eny mm. eh, ma atimo ne ji counseling ji mopogore opogore setimo ne ji counseling mang'eny ahinya mm. kaka iwinjo anyisi eh, ng'ato nyalo biro ka to kaka ng'at mane okendo nyako mm. motimo godo arus ma jaoda to nowe ni samoro gine ne ah. nyathino en ogira miti koro ing'e ni kane gidhi e honeymoon oyudo ka koro en osofagas mm. yani ogirimati ogirimiti mare noparo ni samoro en very conducive to dhi obedo mopogore oyudo ka ogirimiti mare is eh, very common konywa koro ema adwa ni mondo shida maru yes. ni unyalo nyisa mondo mi ang'e kata shida mineno nyako

Abuba miwinjo nyako ni wacho. Mm. Onge kama wasadhiye moyudo ni tuoni mar abuba ne an go. Mm. To ka weche ji kis en udu ot le mm. ouso matunda. Sama ouso matunda ni otinya dwe kata saa boro otieno. Koro sama yudo abuba ni En saboro ni onge ng'ama bende abuba apana abuba kiyudo to nyaka yude mana gi wa gi wadu kaka en. Mabende samo yes. pok ong'eyo pok confirm ni pok confirm na buba ni an ga buba ni en oketore weche ni ni kia ng'ato biro kanyo man ga buba e ot kanyo samene matunda samuso matunda ni ng'ato ni ga buba okay eh ni ng'ama biro ira no ni mama no mm. mama no bende osiepne ni mamano ni ne nitie gabuba koro omiyo chuori koro oketore e weche ji nyis daktari wach momoriere Yes. Eh, nene jirani yes eh, winjo ma jirani jirende weche jirani to nyaka ielewa nikech jirani to nitie gik manyalo wacho yes mondo omi samoro kata oketu kwanza ing'e ni jirani ok bibiro ni kia ni en gi malaria ni kia ni en gi typhoid kia nang'o obiro biro gi weche mag abuba nikech abuba en tuo ma komako ng'ato to thirne thir thir thir ng'ano nyalo wuok oko malal ma, ma ng'ano dere ma kata matho emana oseparo na tho kata be gik mineno kituri weche
koro iwinjo matunda moko dwa nausni to onge gimokonyago
Koro gima dani mondo mi anyisi kijana. Yes, daktari.
Be itero be itero ga pesa? Pesa kelo. To gima nomiyo kora stop pesa. Ah, ah pesa tero. Ni stop now.
Na stop.
Mm. Daktari kata ka in dhako uso matunda duogo saa aboro saa aboro otieno to matunda bende nowuog okinyi. Iwinjo iwacho ni nyingi Ayuno, nitie gik moko moseketho ute mang'eny. Iwinjo kane uchako mane ukendoru mokwongo, chwereni ne timo gik bende nokoso golo pesa kata mar chiemo Kata marano. Nokokosi. Nokokosi. Mm. To sani koro 8 years, uwacho ni 8 years down the line, yes. Kaka kaka kanyakla. Mm. But koro the first 3 4 years kama usebedo ka un maber, eka ni yudo tich mar uso matunda ni. Mm. To sami use ndara, iuso nyaka samarach. Dong mana dier.
Dongo wacho ni uso nyaka saa aboro otieno. To kwani nitie sama ber miuse ni matunda? Watudo kiuso saa asaya. Saa aboro otieno ema uwuoye. Otieno en ang'o ma ji timo? Otieno. Nairobi ka ji ok nindga. Weri wach ma Nairobi. Iuso nyaka piny ru.
Koro matieni in iuso matunda nyaka piny ru. Ok nyaka piny ru nyaka saa aboro nodok e ot. Nyaka saa. Nikech pesa momiyo ok rom.
Koro idok go saa ot saa aboro otieno. Eh. Sama idok ot saa aboro ni iyudo ka chuori onindo. Ong'eyo ko osenindo. En onindo e kom. Eh? En onindo. Sama chuori osenindo saa aboro in koka idok ot. Dendi bende ng'ich ti. Bende iparo ni ng'ato nyalo bedo gi paro moro mar uh, fogos?
Aonge paro nikech aseuso aol.
Mokwongo an nyaka nonyisa ni otuo an to kata riwra kode piem. En nonyisi koso mon mag plot?
Osiepene ma en kom ong'e kuma giwuothoga, kuma giromoga. Osiepego dware. Koro gima adwaro ni mondo osiepena manyisa gi bende machuo. Gima adwaro ni mondo mi anyisu ni yes. ok anyal kawo pesa u nubiro mondo mi atimnu counseling kamano to ok adwaisu. Yeah.
Iwinja maber.
Konya daktari.
Gima adwaro ni mondo mi itim. Yes.
Madam.
Nitiere ngoda moro iwinjo ma auso ka osekonyo ji mang'eny sana that ngoda iwinjo en mar kichungi kichungi wuo gi daktari ma anto kanya nyiewo konyiewo to sawa anto kanya golo pesa na nyiewo in winji
Ayie kata migo nono.
Imiya nono nadi to en gima iuso. Kata kopo ni iwinja, en, en gima kata kopo ni ang' irwako, to kata mana ndara kuma iwinji idhi use eh, saa aborono, ok ubi uso kuno. Ngodhano biro gidi, mi iwuog mana gi ng'wech idonj kata odi saa ariyo. Koro Ngodha, in aonge short- sel- aonge Miyo- sel- miyo wang' in wang'. short itamo wacho ni koro awe uso koro adhi ot aonge saa sel achiel. alufu ariyo. Ngodhe madhi goli.

Wewe sima ya pelo. Okay, nyalo bonja wach ma daktari koni. Where are you babes?
Iwinjo. To gini, dhi miyo ineno gima dwani mondo mi tim. Gik matimo gi en mana mondo mi okony odu. Oda ema nyalo konyo. Kasemiyo.
Kisoda osekethore.
Two weeks.
Yeah. Mama ne dhi nyuol. Odhi mako e. Mama ne gi dang' dhi e barabara.
Ok onya dhi ludo go sa aboro.